Selamat pagi semua. Nyadi pengajar ngarap ke semua kita gerai belama lalu uhh nyaga diri dalam kandang covid sembilan belas tu anang duduk pansut ari rumah nyaga pengerai au nyaga pengelikun. Nyadi minggu tu kitai deka belajar ke unit sepuluh sungkak teknologi pengerai. Au. Nyadi, sekesari tu kita belajar unit sepuluh ba tema ti kelima iya nya Sains enggau Teknologi. Nyadi kita ulih muka bup teks kita ba lambar satu dua enam. Ba lambar satu dua enam au. Nyadi kenu ku dalam lambar tu ari Abad siti ngagai abad siti, teknologi dalam bidang perubat enggau pengerai seruran ngerembai lalu meri penampak pengarap ngagai mensia mayuh ke kirat laban mayuh macham leman penyakit. Jeman tu mayuh begah teknologi moden udah mujur digaga. Dunya perubat nerima revolusyen ari asil teknologi baru ti sophisticated. Taja pia, Agi mayuh bengkah penyakit ti kompleks diidap mensia. Nyadi ke minggu tu kitai deka belajar pasal teknologi pengerai. Au lalu dalam unit kit dalam unit tu nuan deka belajar ke sehari tu minggu tu nuan deka belajar mendir enggau bejaku sereta macha. Au. Lalu buka bup teks kita ba lambar 126. Au ba lambar tu kita deka meda aram mending enggau bejaku. Lalu kelab doktor nembiak SMK Tetai Mansang deka ngatur minggu pengerai simai dipaduka meri licha pasal pengerai tungkul sengaya. Nya kebuah iya lalu ngaga randau enggau Dotor Gelayan keluluka randau nya. Au nyadi dalam lambar ba lambar satu dua lapan uhh randau seduai simai enggau Doktor Gelayan seduai iya bejaku pasal uhh teknologi pengerai pasal pengerai uhh ba senentang Tunggul Sengayuh. Lalu reti Tunggul Sengayuh tu kita ulih meda ba. ba lambar satu satu tiga kosong ba lambar satu tiga kosong ti tunggul sengayuh tu iya nya buah pinggang au tu di dikumbai kita Iban tunggul sengayuh nyadi ko Melayu nyebut tu buah pinggang ko English nyebut tu kidney help lalu tu meh dikelala kitai Tunggul Sengayuh lalu seduai simai enggau Doktor Gelayan uhh bejaku pasal pengerai Tunggul Sengayuh nama uhh patut digaga enti kitai kena penyakit ba Tunggul Sengayuh au nama patut uhh nama patut di di jaga kitai enti kitai ngambi kitai enda kena penyakit ba sentiang tungkul sengayuh hau nyadi uhh pengajar ngasuh kitai nembiak bela macha ba lambar satu dua lapan tu ngambi kitai ulih ngaga aktiviti sereta latih uhh bepelasar ke teks tu au lalu tu meh dikelala kitai. mesin dialisis. Au tu mesin dialisis lalu tu lah. Tu meh rurun pengawa mesin dialisis au. Uh, ia ngambil darah kamah kita tama lalu ai dialisis tama ngagai mesin dialisis. Ia dicuci di dalam tu. Au pengamah kam, uh, darah kamah kita dicuci dalam mesin lalu ai dialisis pansut sereta nekat darah meku enggau bepupuk ba ditu. Udah nya, darah udah beresi pansut ari mesin lalu darah beresi mega tama ngagai tubuh kitai ngagai sel-sel dalam tubuh kitai. A, tu vesel darah tu dikumbai kitai, jaku Melayu saluran darah. A. Nyadi kita deka meda aktiviti kitai ke satu. Kita deka meda aktiviti ke satu ba lumur dua. Ba lumur dua, kerandauka pekara di baruh enggau pangan nuan. Au A. Style idup enggau pemakai tau pulai ke penanggul tungkul sengayuh. Nama kenu ku iya ditu? Pekara style idup enggau pemakai tau pulai ke. Peh tanggul tungkul sengaya. Baka ni style idup tau ngasuh kitai bepenanggul ba tunggul sengaya. Nyadi bepelasarka tekstur tadi, nama kenu ku Dutur Gelayan kenu ku iya bacha kitai sentang tu au pekara tu endang bepun ari utai diempa enggau gaya pengidup. Individu deka napi risiko bepenanggul tungkul sengayuh enti kurang ngirup ai, kurang ngirup ai amat, ngirup mayuh ai ba alkohol, nguna garam enggau gula ke lebih, makai pil nanka pemedis, enggai kiruh ngambi pemakai ti ngundan vitamin enggau mineral. sereta kelalu lebih makai dagin lalu pengawa ti baka tu tau ngasuh bepenanggul ba tungkul sengayuh lalu tu jawapan ba numbur 2A nyadi numbur 2B kita deka meda pekara kebuah simai ngerandau Dotor Galayan lalu nama kebuah simai ngerandau Dotor Galayan tadi ba teks tu. Kebuah, Simai berandau enggau Doktor Gelayan laban iya iya Simai dipaduka meri licha pasal pengerai tungkul sengayuh be beserimbai enggau Minggu Pengerai ba SMK Tatai Mansang. Au nya kebuah seduai Simai enggau Doktor Gelayan berandau. Kitai deka meda dua si. Nama ko iya? Tanggung pengawa nyadi doktor. Nama tanggung pengawa nyadi doktor? Bepelasar ke teks to. Nyadi ko iya ditu? Kitai macha ba sentara doktor Gelayan to au. Ko iya, Selamat pagi endo Simai. Nadai penanggul hal to ba aku laban endang siti ari tanggung pengawa kami dutur mere penerang pasal pengerai. Lalu tu tanggungpengawa tutor bepelasarka teks nya tadi. Lalu udah nya ko uh, 2D reti rambai jaku style idup. Reti rambai jaku style idup Uh, style idup tu uh, dalam bahasa Melayu kita nyebut ya uh, kita nyebut ya uh, gaya hidup sihat. Betul? Gaya hidup sihat. Tu jaku Melayu nak. Nyadi dalam jaku Iban, pengajar ulih nyimpulka reti leka jaku style idup tu uhh baka ni kitai idup besehari-hari. uhh Kitai selalu ngirup ai amat mayuh tauka selalu ngirup ai manis. uhh Nya. dikumbai kita style idup au lalu kepenudi iya i guna mesin dialisis nama guna mesin dialisis tadi kita deka macha ba teks keno ko doktor gelayan um sentang sentang tu au kita macha sentang tu. Peluang sida ke udah bepenanggul tunggul sengayuh deka suman baka selama nya mimit bendar, taja pia sida ulih berubat ngena chara dialisis. Reti nya, sida tu deka ngena mesin dialisis dikena ngilih pengawa ke dipejalaika tunggul sengayuh. Lalu tu meh pengawa guna mesin dialisis tu ngagai orang ke bepenanggul tunggul sengayuh.

Mesin dialisis. Nyadi iya ke satu tadi nitih ke gambar tu kita deka meda darah kameh darah kameh tama ngagai mesin dialisis. Ha nyadi darah kameh tama ngagai mesin dialisis nyadi tu ke lumur satu kitai tu lumur satu kitai eh. Salah. Nyadi tu ke lumur satu kitai tulis ba ditu au. Ditu tulis ditu tu lumur satu kitai udah nya. Darah darah kitai dituchi dalam mesin dialisis. Ba ditu aut iya dituchi dalam mesin dialisis reti nya tu lumur dua. Tulis ba ditu aut udah nya lumur tiga nitihka tu nekat darah meku enggau bepupuk. Nyadi udah iya dituchi iya deka nekat darah. Darah ke bepupuk enggau meko di tekat. Nya ditu nombor tiga au tulis ba ditu. Udah nya udah ya di tekat ba ditu nyadi darah udah beresi pansut ari mesin. Udah ya pansut ari mesin iya deka tama ngagai sel tubuh kitai mensia. Lalu tu meh nombor empat kitai. Tulis ba ditu. Lalu tu lumur lima. Darah beresi dianjung ngagai semua sel tubuh. Au, nya meh rurun uh, ngena mesin dialisis dalam bepelasarka teks tu tadi. Au. Udah nya. Kita deka meda latih. Nyadi latih ditu ba tibang penemu tekan darah tinggi. Dalam timpuh ke panjai, tekan darah tinggi ke majak deka ngerusak organ ba dalam baka tungkul sengayuh, jantung enggau untak. Pekara tu deka majak nyadi. Taja pan kitai nadai ngasai ke nama-nama. Enti enda diubat, tekan darah tinggi deka belubah-lubah ngerusak sistem tubuh. Suah amat kitai ninga indai apai indai kitai nyebut uhh tinggi darah, ngambi ubat tinggi darah ba klinik, ba hospital. Au lalu uhh penyakit tekan darah tinggi tu ukai semina ba orang tuai. Tang, ba orang nembiak pun ulih nyadi. Au ketegal kitai enda nyaga pengerai kitai enda ngemeratka style idup ti ti manah baka uhh selalu uhh ngirup ai amat, selalu bejuging kini muai peluh au kenu ko kitai kemaya hari muai kuhul ko kitai nak. Lalu kita deka macha kemi manis. Penyakit kemi manis tauka diabetes melitus nyadi ketegal paras glukos iya nya gula ke tinggi dalam darah. Pekara tu bepun ari insulin ke enda efektif nyaga penyampau glukos. Insulin bejalaika fung fungsyen mindahka glukos ari darah ngagai Sel dalam tubuh individu deka ditepan penyakit kemik manis enti glukos agi mengkang dalam darah. Suah nara kitai ninga penyakit kemik manis tu iya nya penyakit kencing manis kenu ko dalam bahasa Melayu. Penyakit kencing manis tu laban penyampau gula iya lebih dalam dalam darah lalu nya deka nyekat deka ngerusak mayuh sistem dalam organ tubuh kitai. Au. Lalu uh, ba latih tu pengajar minta kita ngaga latih ba lambar 131 lumur 2. Ba lambar 131 lumur 2 iya nya meri licha ngagai mensia mayuh. Lalu kita deka meda tibang penemu tu au baka ni format licha iya. Format Licaya ke satu, Jaku tabi basa ngagai audiens udah nya madahka batang pekara lalu isi isi iya bisi keterubah kedua enggau ketiga lalu disimpulka kita kita tau meda chunto licha ba kita tau type ba google baka ni chunto licha baka ni chara ngaga uhh ngaga karang licha au. Ambil ke banding mengajar dekat meret kita contoh uh, karang licha. Pak kata kita ngiga iya enti ba telefon kini, ba laptop kini. Nama nya gambar rambutan neh. Nang payau. Karang licak. Ha ke tu? Yang itu contoh karang lica berkelimat ngena duit. Au, baka tu ya tadi ya, baka ni kena ku iya meri format iya tadi. Perengka satu, Jaku tabi basa enggai audiens madahka batang pekara. Jaku tabi basa tu dikira jaku tabi basa. Terima kasih raban pengatur program tu. Jaku tabi basa kitai udah nya jaku tu paragraf kedua tu nyebut pasal batang pekara udah nya isi kita lalu pengujung sekali uhh Penemu kita ada simbol. Simbol penemu. Au. Ha, baka contoh baka nya alai mayuh amat penguntung enti kita nemu berkelimat. Aku minta ampun enti bisi tinggi jaku lebuh berjurai ke topik tu tadi. Lalu tu meh uh, dikumbai kita simbol penemu dalam dalam kita empu karang licha. Tu contoh karang licha ti bisi dalam Google. Kita tahu ngiga ba Google out tulis saja karang licha udah nya kita deka meda ba lambar 132 ba lambar 132 iya nya sukut aram macha bacha penerang pasal vaksin measles gelumut mumps perenguh enggau rubella mmr di baruh. Lalu ba teks tu iya nyebut pasal vaksin penyakit gelumut berenguh enggau rubella. Lalu nama kebuah uhh opis pengerai opis menteri pengerai Malaysia uhh makin aktif uhh dikena. kena sida nagang penyakit tu ari ngerekai ngagai kitai mensia lalu teks dalam teks mega iya nerangka nama kebuah apai indai mesti nganjung anak sida iya betuchukka vaksin maya anak sida iya agi mit lalu pengajar ngasuh kita macha teks tu ngambi kita ulih nyaut. latih enggau aktiviti ti digerak kitai udah tu. Lalu kitai deka meda aktiviti kitai ti kedua kenu ku iya macha sigi enti ke sadi nya ke bah pengajar ngasuh kita bacha aaa bacha enggau inggar lalu yang ti kedua peratika empat ayat pelasar di baruh lalu tentuka subjek enggau. predikat dalam ayat nya. Lalu ditu bisi bisi uh, tanya A, B, C enggau D berpelasarka tibang penemu tu. Jadi kena ku iya subjek enggau predikat dalam uh, dalam sikit-sikit ayat pelasar ia tentu bisi subjek enggau predikat. Jadi ayat nombor nombor A anaknya berpengerai. Ni bagi subjek enggau predikat iya. Lalu nyebut anak, anak nya tu subjek. Lalu bepengerai tu predikat. Lumur bih apai indai patut sayau ke anak. Nyadi subjek ditu iya nya apai indai predikat iya patut sayau ke anak. Baka nya mega C enggau D au. C penyakit merenguh patut dipentin. Patut dipentin. Di patut dipentin tu iya nya predikat. Lalu ba ditu uh, ba lumur D rubella sebansa penyakit orang indu. Lalu ba ditu rubella rubella sebansa penyakit tu subjek orang indu tu perik. Tau tu chunto aktiviti ke nombor dua. Lalu kita deka meda Lalu kita deka meda aktiviti ti lumur tiga ngena chara beraban pejuraika pekara di baruh. Lalu uhh pekara-pekara tu pengajar bisi nulis ngarap kita ulih meda enggau terang au laban tulisan pengajar enda semanah enggau kita tau. Lalu ditu kitai deka magi dua. Iya nya kebuah enggau empas. Lalu bisi bida antara kebuah enggau empas tu au. Nyadi lagi kitai meda nama bida iya. Lalu kitai deka meda iya ke lumur satu, penyakit begelumut, berenguh enggau rubella agi nyadi. Nama kebuah penyakit gelumut tu agi nyadi laban apai indai enda ngemeratka aspek pengerai anak. Iya nya enda nganjung anak betuchuk vaksin. Tu meh kebuah penyakit begelumut, berenguh enggau rubella agi nyadi. Au. Udah nya kitai meda lumur dua di Opis Pengerai Opis Menteri Pengerai mesti aktif ngelaban penyakit gelumut. Nama kebuah sida mesti aktif? Laban penyakit tu pedis endar dipunaska. Aaa. Pedis endar dipunasa sida iya. Sida iya ngena chara bekimpin enti nitihka teks adi sida ngena chara bekimpin ngambika penyakit tau tau kurang aaa taun taun siti taun siti iya ulih kurang au penyampau iya. Lalu kita deka meda empas. Nama empas? Enti penyakit gelumut berenguh enggau rubella enda dipunaska. Nama empah sia ngagai orang? Uh, empah sia ngagai anak mit tauka nembiak mudah kena rampit laban iya ulih ngerekai ari angin. Tu empas iya ke A. Empas ke B, mensia mayuh bekerejasama enggau Opis Menteri Pengerai munaska virus gelumut, berenguh enggau rubella. Nama empas iya lalu penyakit MMR tu enda mudah ngerekai lalu ulih punas jemah ila. Tu meh aaa reti kebuah enggau empas. Nama reti kebuah kenu ko jaku melayu kebuah iya aaa chunto iya

air putih setiap hari. Kesan iya kitai bepengerai. Aa kinya reti empas sau empas tu kesan. Lalu nya aja aktiviti kitai aa penyakit berenguh enti kitai enda nemu penyakit berenguh iya baka tu au iya bisi kembai ba baruh dagu iya ba tisi dagu iya. Tu penyakit berenguh. Penyakit begelumut nya baka chicken pox. Chicken pox ke ke selalu disebut kitai lah. Rubella tu uhh siti ari penyakit orang indu sida iya pedis ka bisi anak. Au nya penyakit orang rubella penyakit orang indu. Lalu udah nya ke penudi pengajar deka ngasuh kita ngaga latih. Ba lambar satu tiga empat, ba lambar satu tiga empat iya nya lumur satu pejurai ke kebuah enggau empas penyakit gelumut berenguh enggau rubella sereta chara dikena mentin penyakit nya ba grafik di baruh. Reti mentin tu baka baka jaku melayu mengelakkan eh chara kitai munaska chara kitai mengelakkan uhh penyakit tu nyadi ba kitai mensia au lalu nya aja uhh pelajar kitai ke sehari tu gaga uhh latih kita lalu anjung nengah telegram pengajar nya aja. pelajar kitai ke sehari tu. Betemu baru kitai ba minggu ti datai. Bye bye.